Felly, sut deimlad oeddech chi i gael ymweliad interim yn yr ysgol hon, a beth oedd yn wahanol am arolygiad craidd ac ymweliad interim? Yn bersonol, um, o'n i'n teimlo bod y, yr ymweliad interim yn brofiad um, cadarnhaol, um, cydweithredol ac adeiladol. Oedd e'n teimlo fel bod ni'n rhan o'r broses yn hytrach bod e yn, yn ddigwyddiad uh, yn yr ysgol. Ie, yeah, cytuno. O'n i'n meddwl oedd e'n um, y pwysais ar lawr y dosbarth mwy na falle'r y gwaith papur sy'n mynd gyda pethe a o'n i'n teimlo fel o'dd lot mwy o sgwrs gyda'r plen- plant a hefyd gyda staff o'n i'n teimlo o'dd wnna'n gadarnhaol o'dd e'n bositif a yym a o'dd e'n sgwrs broffesiynol hefyd. Felly ynglŷn â y cyfnod rhybudd ma' 'na bump diwrnod gwaith yndoes? Felly ydych chi'n meddwl bo' hynny yn ddigon, yn ormod? I fi o'dd e'n ddigon achos o'dd dim gormod o amser gyda ni i or-baratoi mewn ffordd a o'n i'n gallu canolbwyntio ar beth oedd isie gwneud yn hytrach na'r pethe oedd falle ddim ddim yn bwysig um, a hefyd mae'n lleihau um, pwysau ar, ar y staff hefyd um, achos Doedd dim amser i wneud unrhyw yym ychwanegiadau neu unrhyw newidiadau yym fod- oedd yr yy arlygwyr yn gweld yym yn wel yn ca'l adlewyrchiad clir o o'r ysgol o ddydd i ddydd. Ie cytuno o'n i teimlo fel pump diwrnod yn ddigon. Llwyddon ni i ga'l pethe yn 'u lle a pethe odd yn yn yn gofynnol iddyn ni ga'l yn barod a o'n i'n timlo odd fwy o amser 'da ni hefyd i ganolbwyntio ar beth 'yn ni'n neud sef bod yn athrawon. Ie. A gneud o'n gwbwl naturiol o ddydd i ddydd fel petai. 'Lly disgrifiwch y diwrnod 'i hun i fi. Be' beth ddigwyddodd ar diwrnod yr ymweliad interim? Yy fe ddath yr arolygwyr mewn i yy nethon ni gyfarfod â n'w y peth cynta yn y bore dethon ni gyd i'r swyddfa Yym odd e'n itha anffurfiol doedd dim odd e ddim yn ffurfiol iawn o gwbwl. Na. Yym cyflwyno hunain o'n i'n cyflwyno'n hunain iddyn n'w a wedyn yym dethon n'w draw i'r i'r dosbarth yy yn ystod sesiwn iaith a i fod yn hollol onest odd hwnna'n itha anffurfiol hefyd achos odd yr a- odd yr arolygwyr yn yym siarad â'r plant odd yym llawer o gyfleoedd i ni ga'l yym trafodaethe anffurfiol anffurfiol ar lawr y dosbarth a yym lot o gyfleoedd i siarad gyda'r plant a gweld eu hy- ymatebion n'w o'n nw'n gallu egluro beth o'n nw'n gwneud a sut o'n nw'n myn' ati i wneud eu gwaith ac yn y bla'n felly odd lot o drafodeth anffurfiol. Ie cytuno yym odd e'n rili anffurfiol o'n i'n hoffi bod yym yr arolygwyr hefyd yn cymeryd rhan gyda gweithgaredde gyda plant yym odd y sgwrs hefyd fel fel wedodd Katie yn broffesiynol ond hefyd o'n ni'n ca'l adborth o lawr y dosbarth a o'dd e yn teimlo fel mwy cysurus mewn ffordd i wbod bod dim bygythiad hefyd a bod e yn rwbeth itha naturiol yym a hefyd o ran sgwrs gyda'r plant a gyda'r yy llyfre ac yn y bla'n fod plant yn rhan o'r broses hefyd. Lle oedd y ddeialog broffesiynol 'na te yn allweddol i chi i adnabod yr hyn 'dych chi'n wneud yn dda yn yr ysgol a blaenoriaethu y meysydd sy angen gwella'n bellach 'dych chi'n meddwl? O yn bendant.
O'dd cyfle 'da ni i weud beth sydd yn gwitho i ni... Hmm. ...ar ein taith datblygu yym a'r pethe f- o'dd yn ddim yn gwitho'n cys- yy cystal hefyd felly o'dd y drafodeth 'na yn yn bwysig iawn ond hefyd i rhoi hyder i ni i wybod bo' ni ar y trywydd iawn felly odd e'n neis i ga'l gwbod 'ny. Ie odd e odd e yn bositif o ran ca'l ymwybyddieth o pethe ni'n neud yn dda a pethe ni'n yn amlwg sydd angen gwella gyda ni a hefyd odd e'n helpu i fwydo mewn i cynllun dyblygu ysgol a arwain ni mlan o'r ymwelia craidd hefyd. Felly dychmygwch te athrawon mewn ysgol sydd heb gael ymweliad interim, pa negeseuon fyddech chi'n eu cyfleu iddyn nhw? I beidio poeni. Yym nag o'n i'n timlo bo' ni'n ca'l ein beirniadu. O'n i'n timlo fel bo' ni gyd yn yn yn cydweithio gyda'n gilydd a yym o'n i'n nag o'n i'n timlo bo' ni o dan fygythiad o gwbwl. O'n i'n gweld y pwrpas iddo fe o ran odd e'n arwain mlan o'r ymwelia craidd a o'n i'n teimlo fel odd gyda yr arolygwyr ryw agenda penodol a o'n i'n teimlo fel gyda'r cwestiynau ar agenda gaethon ni yn flaenllaw, bod ni'n gallu gweithio'n bwrpasol iddo fe a ateb y cwestiynau oedd gyda nhw wedyn 'ny. Felly, dych chi 'di cael cyfle i fyfyrio yn dilyn yr ymweliad, rwy'n cymryd, a wedyn bod y meysydd gwella'n bwydo mewn yn anochel i'r cynllun gwella ysgol? Ydy, bendant.
Mae'n amlwg gyda'r argymellion i ni, i ni wedi derbyn, mae hwnna yn naturiol mewn ffordd yn bwydo mewn i, i'r gwelliannau sydd eisiau ni wneud o ran y cynllun diblygu ysgol. Diolch i chi.
Felly, i grynhoi, pe baech chi'n gorfod disgrifio y profiad o gael ymweliad interim yn yr ysgol hon, pa dri gair fyddech chi'n eu defnyddio? Fi'n credu bod fi wedi defnyddio nhw'n barod. I fi, byddwn i'n gweud cadarnhaol, um, cydweithredol ac adeiladol hefyd. A byddwn i'n dweud rhywbeth tebyg cadarnhaol, bositif a onest. Dwi'n ei teimlo fel bod y broses yn un onest hefyd.
Diolch yn fawr i chi.